Moo ma tye i lobo Uganda, Rwanda, Boka Zaire. Man aye area ma won wa Cem Janel owom i kare ma Lubanga olwongo iye en otek. An nyiya mawa Francis, abedo won kom pa Lukricitayo me Diocese me Northern Uganda. macon, kobedi ni atye ka telo ki kal kwaro acoli me neno ni acoli gin gudok i tekwaro.

telo wiye. Rwot ma an akatti kwede pi won lwacel Janel Iluwum oa ki i kom kwer ma Laodicea i mwaka-ni gin aryo gukatti kwede. Ka ineno kany bene wan wacung wan aryo. Rwotta i kom won lwacel Janel Iluwum en aye ni, Pingo? Lagam ni eni dano weng gugam, luye weng gugam, wan bene watye ka gamone. Pingo won wacel nyige aye lilo wum i kare ma oto gineko ki dano aryo? Pingo won wacel nyige aye lilo wum i kare ma oto gulyelle? Kikwinyo kabedo aryo, kikwinyo i lamerembe, kikwinyo i bucwiny ganggi. Lok me adek, Lwod me adek, Pingo wonwa tyen janene luwom i kare ma oto lyelle obuto ganggi nino aryo? Omwony otero lyel obuto i maru pii i barak ma kilwongo ni Banabana. Ka ma obuto iye kiketo iye labwor, wan bene wacung ki labwor en. Lyel oa ki kenyo obino obuto i but cwiny ka ma kiyiko en iye. I woro eno-ni bene, en aye dano gumoko ada ni jo ma guneno ni eni-ni lyel ma myero okeloni lyel pa Wonwa cente me Angec Mawor.

En oleyo tela ki bot bicop aryo, Bicop Russell ma obedo bicop me acel me Apadai, bicop me aryo obedo Silvani Wani, ka en dong obedo bicop me adek me Dayocik me Northern Uganda. Luotwa ma wamedde kwede-ni, pingo? Kare ma won wa Cen Janelle Luwuma oleyo dong Taylor calo Bicop me adek me Diocese me Northern Uganda, pingo Bicop weng me Diocese me Northern Uganda gin weng gayi gi bedo i koro? Won wa Cen Janelle Luwum i kare ma tye ka tela watte ki lukoro nongo cok mada. Bicop ma oleyo ka won wa.

Bicop ma olubo kor Alan Gini Orombo ma obedo bicop onono nweng onono nweng bene gamme tye i koro. Bicop ma olubo kor onono nweng obedo Bicop Johnson Kakumba. Johnson Kakumba bene gamme tye i koro. Bicop ma olubo kor Gakumba

Wot ocakke ki Kampala, ngat ma oflagi ngwan obedo Provincial Secretary Canon Ongeng. Ento ma oflagi ngwan me cako wot-ti, gamenni me Uganda ominiwa escort keken, ento flag me Uganda gin obino oryemo kor wa i kare ma dong wao i koro. en aye omiyo pulaki. Pulaki kimiyo i nino dwe apar acel ma tino-ni, en aye kimiyo. Kimiyo ki i kor ngeyo Lwotwa pi nino i kwer ma pyerangwen wiye abicel ma Lao Diocese tye ka telone-ni. Wabedo ka lwot i kom lanyut.

Abitimowu gin ma an atwero ki twerona macalo Provincial Secretary. Wod Laone owaco ni, Wun dong wuromo wot man aye gang pa Cen Janelin wu ma kimako Cen Janelin wu miye. Ento ma peya wucako wot, wuye awac lok kulu lok aryo. Me acel, owaco ni, Ngat ma omako Cen Janelin wu pud kikwo i gameneni eni-ni, ento par romo keto wu iye. Lukke me aryo owaco ni, Ceng Janai luwung olego ni owek kong awer wer acel ka dong omako cet keda. Wer eni pire tek. Atamo ni ka wapo pi Ceng Janai luwung, were me agikki ma en owero obedo werna ma miya acel.

ci oto. Amito ni agik lokka ka ineno ka ma wan ocung iye, wacung i ka ma wan oketo wiye ki iye i Spot View Hotel. Lwod me agikki ma wan walwodo en aye ni tekwaro. oa ki i polo. En aye oweko i kare ma Musa okelo gini i lobo Acholi, oteko acel me Acholi ma obedo ka ocung i kom tekwaro. okwero donyo i dini pa muno. En aye obedo professor Okot pa Bitek. Professor Okot pa Bitek kiyiko i te kanica pien Lubanga onongo tye ka moko dini ma muno okelo ni dini me tekwaro, dini ma muno okelo ocung i kom tekwaro. En aye oweko. Lubanga oweko ludito kanica, oweko bicop, oweko luyeyo weng guyiko okot pa bitek i te kanica. Okot pa bitek pe ocako nye. Pe layeyo. Ento pi mung man ma onongo Lubanga tye ka nyuto ki. Actually, Lubanga tye ka nyuto ki Uganda ni dini me tekwaro kit ma muno waco ni jokke pe jok twero neno en onyuto me yiko kot ma bitek. An apwoyowu wun luyeyo ducu me lobo wi lobo weng me bino ki kwer man ma Laodices. Deci aryo me laau Rwotwa tye i komi, cung i kanyo. Deci aryo me laau tye ka telo lub ma nyuto ni enoni obedo mung i kom kwo pa Wonwa Ceng Janene Luwum. Rwot Lacwec omiyowa gum i kwer me pyerangwen wiye abicel pa Ceng Janene Luwum. Amen.